О, сәлам, Илгиз. Илгиз? Сәлам, сәлам. Әйдә син дип сөйләшик әле. Әйдә, син дип сөйләшәбез. Кем ул Илгиз?
Илгиз.
Илгиз ул мин. Сәмсез. Ә кем ул Илгиз Шәйхразиев? Илгиз Шәйхразиев ул минем төгәл исемем, тулы исемем.
Казан нәрсәсе белән якын?
Казан миңа якын, минем монда үткәргән елларым белән. Ә син үзең Казанныкы түгел бит? Мин үзем Чаллыдан.
Ага, иң яхшы җыр кайсысы?
Минем иң яхшы җырым? Белмим, барысы да. Әйдә китик алга.
Җырлап күрсәт әле берсен. Иң яратканы. Әкият дөньясында яшибез икән.
Иң шәп җырчы.
Майкл Джексон. Хәзерге эстрадада кемне хөрмәт итәсең?
Күбесен, күбесен.
Үзең өчен кемне үрнәк итеп куясың? Безнең эстрададанмы? Ә, әйе? Безнең эстрадада минем өчен үрнәк. Күбесе үрнәк. Соңгы арада бик яратып тыңлыйм Идрис Газиевның җырларын. Дусларың күпме?
Дуслар,
дуслар бик күп булмый инде алар, беләсезме? Якын дуслар бигрәк тә. Исемнәрен әйт әле. Максут Юлдашев, Эльвира, Дима, Кемдер әйтмәгән булсам, зинһар өчен үпкәләмәгез. Эстрадада дуслар күбрәкме, көндәшләрме? Дуслар.
Дуслар.
Зур максатың бармы? Зур максат бар.
Аңа ирешү өчен нәрсәләрдән баш тартырга әзер?
Аңа ирешү өчен баш тартырга әзер иртәнге кофедан.
Аха. Кемнең фикере синең өчен иң мөхиме?
Әнинең.
Иң көтелмәгән бүләк нинди? Иң көтелмәгән бүләк. Э, иң көтелмәгән бүләк э, минем минем тормышымда булган. Әйе, әйе. Э, белмим, иң көтелмәгән бүләк нинди булырга мөмкин микән? Бәлки
Бәйрәмнәрне яратасыңмы? Бәйрәмнәрне бик нык яратам. Кайсысын? Яңа еллар, юбилейлар, туйлар, чөнки мин аларда эшли. Эшләгәч ял түгел бит инде. Ну, эш бит ул бик шәп әйбер.
Эшләгәндә яхшы.
Этләрме, песиләрме? Песиләр.
Ник?
Чөнки алар үз сүзле.
Үзеңнең йорт хайваның бармы? Минем юк. Ә эстрада берәр ничек юкка чыкса, кайсы өлкәгә китәчәксең? Эстрада нишләсә? Юкка чыкса.
Э, эстрада юкка чыкса, мин э, урамга җырларга чыгам. Татарлардагы нинди сыйфатларны яратасың?
Тыйнаклык һәм каты бәрелми торган сыйфат. Каты менә конфликт түгел булган сыйфат. Ә кайсы сыйфатларын яратмыйсың?
Тыйнаклыкны һәм үз сүзен каты әйтә белми торган сыйфатны.
Шул ук сыйфатны яратасың да, яратмыйсың да димәк. Әйе.
Ярар, иң якын музыка жанры. Фанк.
Ә, кайсы илгә яшәр өчен күчәр идең?
Белмим, Россиядән куып чыгармасалар бер кайда китергә әзер түгел. Һә кайсы илдә яшәмәс идең бер кайчанда? Синдә яшәмәс идем бер кайчанда. Белмим, бәлки, берәр кайда, ерак Африка, Зимбабведа, бәлки, мин белмим, бер илне дәген үпкәләтәсем килми. Ага. Хәзерге вакытта син тормышыңнан канәгатьме? Хәзерге вакытта мин тормышымнан канәгать бик нык. Фонограммага җырлаганың булдымы?
Юк, сез нәрсә бер кайчан да? Мин фонограммага җырларга юк бер кашын да җырламый. Ә яраткан фильмың бармы? Яраткан фильм?
Инде ничә еллар белек чактан бирле Титаник.
Кайсы өлеше?
Бүтін өлеше башынан алып азаңына хәтлек бик яхшы кино. Рәхмәт бик зур. Ә фильм нәрсәсе белән ошады?
Ошады музыкасы белән ошады. картиналары белән, э, ул корабль белән аны ничек төзегәннәр, мин ул фильм турында бик күп әйбер беләм, аны режиссеры ошады. Әйттем инде, музыкасы, э, Кейт Уинслет 19, аңа анда 19 яшь, ахыр- ял- ялгышмасам. Или 23 ме? Ну, кыскасы, Яшь. яшь. Әйе.

Ә бу видеоны караган тамашачыларга нинди теләкләр әйтер идегез? Э, Карамагыз бу видеоны. Юк, юк, шаярам. Карагыз бу видеоны, бу бик кызык видео. Э, Минемчә, бик күңелле формат, монда интектереп бетерделәр. Э, Минемчә, мин э, яшермичә бөтен әйберне әй- әйтерттеләр миннән. Рәхмәт.